Salam mähribanlar! Bu gün zenanlaň güni. Zenanlaň baýramy. Zenanlar zeminiň görki, eneler dünýäň durky. Hemmäňiziň baýramyňyz gutly bolsun! Şu günki gün siz üçin baýramçylyk gepleşigini taýýarladyk. Her bir türkmen üçin saçak ýaly, tamdyr ýaly sallançagam mukaddes. Şoň üçin hem siziň hemmäňiziň sallançaklygyňyzyň, gujaklygyňyzyň, saçaklygyňyzyň dolup durmagyny arzuw edýän. Baýramyňyz gutly bolsun, mähribanlar! Türkmen zenanlaryny şeýle bagta getiren eziz Arkadagymyzyň ömri uzak bolsun! Bizi şeýle Arkadag ogly dünýä getirip beren, şeýle Arkadag ogly kemala getiren mähriban enäň ýüzlerinden ýylgyryş nury hiç wagt öçmesin! Sallançak, bu her bir ynsanyň ilkinji watany. Ene gujagy, bu her bir ynsanyň ilkinji watany. Ene hüwdüsi, iň mukaddes aýdym. Ene hüwdüsi her bir perzendiň ilkinji diňleýän iň süýji hemem şirin mukamy. Ene Hudis diýlende, meň hemişe ýadyma Gurbannazar Ezizowyň Serdarym diýen şygrynda döredilen Hudi ýadyma düşýär. Şol Hudini Türkmenistanyň halk artisti Sahydursun Hojakowa diýseň şirinlik hemem süýjülik bilen ýerine ýetirýär.

Türkmen zenany Türkmen zenany özüniň el hünäri bilen dünýä meşhur. Türkmen zenanynyň döredýän nepis halyllary, nepis keşdeleri bütin dünýäde meşhur. Türkmen zenany entek körpeje gyz wagtlaryndan hökman el hünärini öwrenip başlaýar. Her bir türkmen ejesi öz gyz perzendine iň bolmanda joraby örmäni öwredýär. Keşde çekmäni, kanyp etmäni, köýnek tikmäni. Bu günki gün bagtyýar döwrümizde türkmen gözellerimiz sungatyň dürli pudaklarynda zähmet çekýärler. Ussat sazanda Berdimyrat Ataberdiýew türkmen halk sazyny şeýle bir şirin, nepis edip işläp getirdi bize. Bizem ynha şu saza owadan, şekilli görnüşleri geçirdik. Özem ony gözelligiň gönezligi diýip atlandyrdyk.

Söýgi näme diýdiň? Ynha men, söýgi. Seň ýanyňda duryn. Tanamadyňmy? Ýa sen meniň erkim bile göreşip, soňky deme ýetýän kanagadymmy? Söýgi näme diýdiň? Sözlem dilime çyrmaşykdy, çolaşdylar sözletmän. Ynha men, söýgi-dä geldim ýanyňa. Seni garaşdyrman, saňa gözletmän, Söýgi näme diýdiň? Maňa galsa-ha, diňe sen diýerdim, dymardym, Onsoň, saňa söýgi diýmän näme diýeýin? Ýüregime aýdym bolup gonaňsoň.

Arzuwlarymyz hasyl boldy. Ýylgyr eje, ýylgyr eje, Meniň bar umydym şoldy. Ýylgyr eje. Ýylgyr Rejep. Dünýämi gül büredi, gör. Umma gitdi haýyr hem şer. Gülýän göwnüme ganat ber. Ýylgyr Eje, Ýylgyr Eje. Asman melegi mysaly, Gülkiň gülleýşiň nyşany, Näme bolsa bolsun pany, Ýylgyr Eje, Ýylgyr Eje. Bulut deý dagydyp derdim, Billerime kuwwat berdiň. Gözleriňde gussa gördüm. Ýylgyr eje, ýylgyr eje. Ene toprak, ata watan diýilýär. Şol enäni topraga deňemeginiň özünde görýäňmi, ene bar, ýaşaýyş bar. Atany watana deňemegem şol ar-namys, öz topragyňa, öz watanyňa bolan söýgini görkezýär. Şonuň üçinem şul iki mukaddeslige her bir adam. elmydama tagzym edýär. Eje diýmek, dünýä diýmek. Eje diýmek, ömür diýmek. Eje diýmek, mähir diýmek. Eneler öz hüwdüsi bilen öz perzentlerine ýüregindäki mähri geçirýärler. Ene hüwdüsi perzent üçin iň süýji mukam. Ene hüwdüsini ähli aýdymlaryň özeni hasaplaýar. Adamyň dünýä inip Ilkinji eşitýän aýdymy ene hüwdüsi. Sen näçe ýaşasaňam, eje üçin sen elmydama çaga bolýaň. Şoň üçin hem ejeleň biz hakda hemişe aladaly bolýandygyny hiç haçan unutmalyň. Ejemiň taýýarlaýan naharyny dadanymdan tanaýardym. Sebäbi ol her bir ynsan üçin hem şo enäniň taýyndan. Tagamlary ýa-da onda-da türkmen halkynda ne türkmeniň bir mukaddeslikleriniň birem çörek. Şu ejem şeýle bir üýtgeşik çörek bişirer-de, özem biz köplük bolamyzsoň, günde diýen ýalam ejem şol tamdyra çörek ýapardy. Ýöne şu ejem bişirende şeýle galyňdan bir hamyrmaýaly gowy çörek bişirer. Ondan şol çöregi kiçikäge şol hökman tamdyrda bişip duran bolsa, eýýäm şol soňky neme açanda barsak şol bölüp şol gapdalda duran sepýän suwuna batyryp bererdi. Ol her bir türkmen ynsanynyň hakydasyndan gitmeýär. Şonuň üçin hem her bir adamyň öz ejesiniň bişirip beren tagamy hiç haçan Unudylmaýar, onnoňam ähli tagamlardan tapawutly bolýar. Şonuň üçin hem her bir perzent üçin öz enesiniň, ejesiniň taýynlan tagamy üýtgeşik bolýar. Çaga wagtym büdresem ýa ýykylsam ýa elim bir ýeri çyzylsa, ejem gelip ogşaýardy welin, hamala şol agyry ýitip gidäýerdi. Şu wagtam bir zada gaharym gelse ýa-da gussa batsam, bir zat göwnümi alsam, ejem ýanyma gelýär welin, hemme zat zym-zyýat bolup gidiberýär. Ene dili melhemdir, ene eli lukmandyr. Çaga wagtlary ýadyma düşýär, şol bir döwüm çöregi şu mekdebe gitsek torbama salyp goýberýärdi. Ulanan wagtlarymyzam eýýäm welaýatlara gitsek, daşary döwletlere gitsegem hökman bir çöregi Şo ýoldaş bolar diýip, hökman salyp goýberýärdi. Şeýle bolelin, asuda, bagtyýar döwre ýetiren mähriban Arkadagymyzy dünýä indiren enäniň jany sag, ömri uzak bolsun! Ähli zatlaryň iň gowusyny eneler öz perzentlerine bagyş edýärler. Ene üçin perzendi öz janyndanam eziz. Men eneleriň ählisini gutlaýan. Başyňyz dik bolsun eneler. Ýüzüňiz gülüp dursun eneler. Baýramyňyz bilen gelin gyzlar. Ähli enelerimiziňem ýüzi elmydama ýylgyryp dursun, ýüzlerinden nur ýagsyn. Baýramyňyz bilen mähriban zenanlar. Kümüş saçly eneler, baýdak boýly gelnejeler, güler ýüzli uýalar, baýramyňyz bilen! Hemişe aýdymlarymyzda enelerimizi, gözellerimizi, sonalarymyzy wasp ederis. Çaga ene üçin näzijek bir zat. Çaga ene üçin bir zat däl, bar zat, ýaşaýşydyr, bar ýaşydyr, haldyr. Gülse güler, aglaýandyr aglanda. Gözünden sowulsa dünýe gyzyksyz, perzent diýlen barlygyna baglanda. Daňyp goýýa seni ýüpsüz, azyksyz. Ine oglum donuňy dikdim gel geýeli. Aý Nazar oglum atlanar. Atlary haýbatlanar. Gül ýüzüne gün düşse howamyz bulutlanar. Ýör oglum eneňi gutlaman öýde.

Men saňa öwrenişipdirin. Özümi arkaýyn duýýan. Men hakdaky aladanam maňa däl-de, saňa goýýan. Men saňa öwrenişipdirin. Bar zat düzüw hiňlenýärin. Bolsun sada goşgularym, men bir ýerde diňlenýärin. Men saňa öwrenişipdirin. Sen maňa gala ahbetin. Özgä beýle öwrenişmek meň üçin-ä gaty çetin. Men saňa öwrenşipdirin. Arkaýyn basýan gadam. Sen meň dogup dörän ýerim. Eý meniň ata Watanym. Ata Watanymyzda, ene topragymyzda, gül Diýarymyzda, bagtyýar Diýarymyzda zenanlar bagtly döwran sürýär. Türkmen ili Türkmen halky zenany ýüzüniň tuwagy hasaplaýar. Eziz Arkadagymyz eneleri başyna täç edýär. Biz bagtyýar döwrüň bagtly zenanlary. Biziň balalamyz mermerden salnan köşük ýaly mekdeplerde bilim alýarlar. Biziň balalamyz mermerden bina edilen çagalar bagyna gatnaýarlar. Biziň balalarymyz owadan Diýarymyzda bagtyýar oýnaýarlar, bagtyýar gülýärler. Baýramyňyz bilen mähriban zenanlar! Goý hemişe ýüzüňiz ýylgyrsyn! Goý biziň ata Watanymyzda hemişe ene hüwdüsi ýaňlansyn! Goý biziň eziz Diýarymyzda hemişe balajyklaň gülküsi ýaňlansyn!